Joël. Robin.
Ala. Wéi kapitalistesch ass Äre Sex? Hm, also do ginn et jo gewësse Faktoren, déi mat draspillen, sou Sex Toys, wéi vill Kondomer a Lube ee benotzt. Ech denken, dat hänkt dann ëmmer vu Persoun zu Persoun bei mär of, wéi kapitalistesch mäi Sex mat där Persoun ass. Generell géif ech awer soen, sou mëttelkapitalistesch.

Dir hutt elo vläicht eng Stëmm héieren, déi Iech nach onbekannt ass. Dir hutt den Numm vläicht Iech gemierkt. Den Numm ass Ella. Moien Ella, wat méchs du dann hei?
Moien, ech sinn d'Ella. Ech si 24 Joer al an ech maache grad mäi Master am Gender Studies zu Utrecht. An dofir man ech hei grad e Stage bei Maybe Sex. Eis alleréischte Stagiaire bei méi wéi 6. Dass meng Éier! Mee jo, mir si ganz frou, d'Ella fir déi nächst puer Wochen am Team ze hunn an et ass och bestëmmt net déi leschte Kéier, dass Dir hatt um Mikrofon héiert. Mee jo, Dir hutt et vläicht schon erroden, Wéi kapitalistesch ass eise Sex? Mir schwätzen haut iwwer Sex a Kapitalismus. Joelle, wat huet et da mat där Stempelkaart op sech? Ah, dat war natierlech e Witz an eng Uspillung dorobber, dat Sex ganz oft sou als eppes ugesi gëtt, wat ähnlech ass wéi de Kapitalismus oder wéi halt sou Geschäfter funktionéieren, nämlech sou als, Ech ginn dir eppes an du gëss mir eppes. An Beim Orgasmus ass dat natierlech esou quasi dann d'Bezuelung dofir, dat ee sech Méi gemeet huet, där anerer Persoun een Orgasmus ze ginn. Da gëtt een dann zréck bezuelt mat engem Orgasmus, wat menger Meenung no eng zimmlech komesch Vue op Sex ass, déi awer, meng ech, vill Leit hunn. Mee elo wou s du gesot hues, et hänkt och dovun of, wéi vill Kondomer a Gleitmëttel a sou weider ee muss kafen, dat ass jo effektiv e Faktor, deen einfach drop hindeit, datt mer an enger Welt liewen, déi nu mol kapitalistesch ass a wou een effektiv muss bezuele fir kënne Sex ze hunn. Ech hunn elo virdrun nach geduecht, jo, an e Bett huet ee sech och misse kafen. Also seet jo ëmmer, dass näischt, also dass näischt gratis am Liewen, ausser den Doud quasi. An do fält Sex dann och drënner. Jo, oder zumindest deen allermeeschte Sex. Also ech mengen, et kann een och barrièrefräi am Park an enger Heck Sex hunn. Bon, déi Heck gëtt dann och warscheinlech vum Steierzueler bezuelt an 't ass och net ganz legal. Mee theoretesch bezuelt een dann selwer net direkt, ausser vu senge Steieren, ausser et geet een natierlech net schaffen an et bezuelt oder an oder et bezuelt ee keng Steieren. Et ginn och vill Leit, déi ginn, déi schaffe vill a si bezuelen trotzdem keng Steieren. Mee jo, am Fong meng Äntwert wier drop gemënzt, wéi s de scho soos, datt Sex a gewëssen Zorte vu Sex immens Ressourcen benéidegen och safe Sex. Mee ass mer virun allem opgefall, wéi ech wierklech Leit kennegeléiert hunn, déi soten, ech ka mir Kondomer nëmme sou oft leeschten, wat fir mech aus menger finanzieller Positioun awer eppes war, wou ech sou war, damn, jo, dorun hat ech net geduecht, muss ech éierlech soen. An jo, dass och einfach gewëssen, zum Beispill gewësse Kinks oder en immense Kink Lifestyle a sou, dass dat heiansdo immens deier ka ginn, well et natierlech och e risege Marché ronderëm Sex a Sexualitéit gëtt. Also dat fänkt un, wéi mir elo scho soten, bei Produiten ewéi Kondomer, Gleitgel, Leckdicher, wahnsinneg deier, bis hin zu Produite wéi Sexspillsaachen oder och Kink Toys. Mee ech mengen, et geet awer och vill méi wäit nach am Sënn vun, et gëtt mëttlerweil grad a grousse Stied eng risegrouss Offer vu Kink Workshops et cetera et cetera, déi oft och relativ deier sinn. Mee jo, generell nennt een dat Phänomen eng Commodifikatioun, dat heescht wann e Produit zu enger Wuer verwandelt gëtt, déi dann och e gewëssene monetäre Wäert huet. An dat ass genau dat, wat een am Fong kann och bei Sexualitéit a Sex beobachten, dass Sexualitéit commodifizéiert gëtt. Wat kann dann nach commodifizéiert ginn am Sënn vu Sex? Ech fannen dat hänkt och vill domadder zesummen, datt eis ënnert dem Kapitalismus och esou ee gewëssenen iwwerdriwwene Konsum ugeléiert gëtt, also datt mir ëmmer méi, ëmmer nei Saache wëllen, also dat geet vu Kleeder bis zum neisten Iphone, wou een dann onbedéngt déi neist Versioun wëll, obwuel déi al nach passt a funktionéiert. An dass mir dann och extrem séier gelangweilt gi vun deem, wat mer hunn. Jo, an dat ka sech definitiv dann och am sexuelle Beräich äusseren. Ech hu lo do un Pornografie geduecht, wou ëmmer méi nei Videoe erauskommen, wou ëmmer méi krass Saachen dann och gemaach ginn. Soudass et, denken ech, och dozou komme kann, dass da Sex am reale Liewen, also offline, op eemol langweileg schéngt oder och den Drock opkënnt, fir och ëmmer méi spektakulär Saachen ze maachen an ee villäicht dobäi dann och vergësst, sech éischter dru ze konzentréieren, datt et engem selwer gutt deet, och wann dat dann villäicht méi langweileg ausgesäit. Also ech muss elo direkt drun denken, datt ech mer enker eng en ech d'Box bestallt hunn bäi engem Versand, deen offensichtlech op schwul Männer spezialiséiert ass. An säit ech dat gemaach hunn, kréien ech ëmmer esou Heftercher heem geschéckt mat halt hire Sonderangeboter. An déi komme wierklech, also ech menge mëttlerweil hu si schonn den, hunn ech de Porto erëm ran oder de Präis vun der Ënnescht Box erëm ran duerch dat wat si u Porto ausginn hunn fir mer déi Kataloger ze schécken. An do ass dann och ëmmer, also dass ee quasi fir hiert Gezei an hir normal Saachen an dann hu se nach een extra Katalog just fir hir Pornoen an ech denke mer ëmmer, ween kuckt esou vill Pornoen an wisou gi esou vill Pornoe gemeet an op DVD och nach. Jo, also dat weist awer och iergendwéi, datt si probéieren ëmmer méi dovunner ze verkafen an ëmmer méi dovunner wëllen un d'Leit lass ginn. An et ass jo net nëmme sou, dat mer quasi Produkter verkaaft kréien fir Sex ze hunn oder fir ze masturbéieren oder déi eppes mat Sex ze dinn hunn, mee am Fong och souguer dat, dat ass da quasi e bëssen ëmgedréint, dat mer Saache verkaaft kréie mam Verspriechen, dat se eis zu Sex giffe féieren oder dat se iergendwéi sexy wieren, och wa se vläicht guer näischt domadder ze dinn hunn, esou direkt. Also ech denken do un, ech weess net, den Installateur, deen eng plakeg Fra an der Bidden op sengem Camion huet, well dann halt Leit kucken an dann halt een sech denkt oh lo ginn ech bei deen well dann hunn ech eng sexy Bidden oder esou. Jo an ech mengen dat ass jo dat aalt Sprëchwuert sou Sex sells. Ech mengen souguer bei béide Saachen, also souguer den Installateur oder d'Wäschmaschinne-Firma, wat och ëmmer, déi mat der hallefplakeger Fra Reklamm maachen, et zitt halt einfach Blécker op sech an d'Attentioun an gläichzäiteg och bei der anerer, bei de. Bei der Ënnerboxefirma fir méi oder manner schwul Männer, dat ass jo och eppes, wat immens sexuell konnotéiert ass dann an wouvu sech Leit och verspriechen, fir Sex ze kréien. An ech mengen, do ginn et sou déi zwou Differenzen, vu mat Sex Reklamm maachen, fir einfach méi Opmierksamkeet ze kréien a fir méi Revenu ze erzilen. an halt dee ganze Marché vu, wéi s du elo grad soos, Joël, Produiten, déi net néideg sinn, fir Sex ze hunn oder déi net fir den eigentleche Sex sinn, wéi zum Beispill, wéi gesot, Kondomer, mee vu Produiten, déi ee sollen zum Sex bréngen. Also wéi gesot, gewëssen Ënnerwäsch, mee awer och. Ech sinn do perséinlech ganz staark drun erënnert un all déi Alpha Male Influencers, Pick Up Artists, déi op Social Media jonke Männer honnerten Euro aus den Täschen zéien, fir hinne bäizebréngen, wéi ee mat Frae schwätzt, fir se an d'Bett ze kréien, wat natierlech och ëmmer op. mega problemateschen Annahme fußt an ultra sexistesch ass. Dat ass en Thema fir eng aner Kéier. An gläichzäiteg denken ech awer och, dass Firmen si jo dorop aus fir Profit ze maachen. Dat ass hiren, oder fir déi allermeeschte Firmen ass dat de primären Uleien. An wa sech dat Ganzt net esou gutt giff verkafen, da giffen se wahrscheinlech och net esou vill doran investéieren. Also grad Joël, bei denger Ënnerboxefirma, du soos, si hu wahrscheinlech schonn de Porto ausginn. deen dem Wäert vun denger Ënnerbox entsprécht, mee wahrscheinlech géifen se dat net maachen, wa se näischt doraus géifen erauskréien. Dat heescht, du bass elo vläicht net de primäre Kandidat dovun, well aus dengem gudde Gelaachs iwwert hir ganz Kataloge schéngt bei dir do net ganz vill aneschters derbäi erauszekommen. Mee et schénge jo dann awer och Clienten ze ginn, déi déi Katalogen duerchginn an dann och effektiv bestellen. An ech menge grad Pornoen hu jo kee ganz groussen widderholungswäert an deem Sënn, dass et jo och éischter eng Kultur ass vun du wëlls ëmmer eppes Neies, du wëlls eppes Neies gesinn, wéi d'Ella och sot, eppes, wat nach e Schrëtt weider geet, well et jo och scientifique beluecht ass, dass Pornokonsum ofstumpft. An dann ass natierlech och e vill méi grousse Verkafswäert do wéi bei enger Ënnerbox, déi ee kann honnert Kéieren undoen. Ech denken, datt do dann och immens vill profitéiert gëtt an der ganzer Industrie vun de Leit hiren Onsécherheeten. Mir ass dobäi elo eng Geschicht agefall, wou ech mam Bachelor ugefaangen hunn. Do huet e Meedche mir erzielt, dat hat sech elo nei esou, also esou eppes Neies kaf an dat war esou wéi e bëss, Huet e bësse wéi Tampon ausgesinn, ee sech da konnt aféieren an dann huet een do ënnen esou geschmaacht, also den huet beim Oralsex huet een da sou no Kiischte geschmaacht oder no Cola. Jo, wat dann dovunner profitéiert, datt ganz vill Mënsche mat enger Vulva oder Vagina sech onsécher sinn, ob si an deem Beräich gutt genuch richen oder gutt genuch schmaachen. Wat ech immens schued fannen, datt dat da sou gefuerdert gëtt. Also wann ech dat héieren, dann dréit sech meng vaginal Flora am metaphoresche Graf ëm. Ech ka mer net virstellen, dass dat immens gutt ass, virun allem wann ee sech Gedanke mécht, ob ee gutt schmaacht, denken ech mer och, dass ee mat enger bakterieller Infektioun net onbedéngt besser schmaacht. Mee jo, ech ginn der do awer ganz Recht, dass halt mega vill vun deene Firmen an Onsécherheeten eraspillen. An ech mengen, dat mécht déi ganz Industrie. Och, wéi gesot, déi Pick-up artists, déi spille jo och an d'Onsécherheete vu jonke Männer eran. Jo, oder kreéieren se. Oder kreéieren se, genau. Well dat wollt ech och grad soen, dass déi Onsécherheete jo och net vu näischt kommen. An dass zum Beispill, dat ass ee vu menge Liblingsthemaen, dass bis virum Zweete Weltkrich am Fong ganz Europa net wierklech e grousse Problem hat mat Kierper, Hoer u Fraen, an datt d'Firmen esou ëm d'Weltkricher ronderëm iergendwann gemierkt hunn, Ah züt, eis ginn d'Clienten aus, well d'Männer sinn alleguerten am Krich an si hunn aner Prioritéiten, wéi sech de Bart ze maachen. An datt se dunn ugefaangen hu ganz geziilt op Fraen ze werben a Frae virzemaachen, Ey, Kierperbehoorung mega onweiblech, eng Fra soll ausgesin wéi e Bébépopo um ganze Kierper, an doduerch och einfach ganz nei Onsécherheeten kreéiert goufen, aus deene Firmen da Profit schloe konnten. Jo, et ass jo och en zentrale Feature vum Kapitalismus, dass mer am Fong bäibruecht kréien, dass mer eis selwer optiméiere mussen an ëmmer besser musse ginn an jo esou effizient, esou erfollegräich wéi méiglech musse sinn, jo an dat dat äussert sech definitiv dann och am Sexuellen. A gläichzäiteg spigelt sech jo dann och dora rëm, datt et gewësse Muechtdynamike gétt am Sënn vu ween decidéiert wat fir wee produzéiert gëtt an wéi dat Ganzt ausgesi sollt, wie ech elo scho gesot hat, mat de Fraen am Zweete Weltkrich, wou einfach eng gewëssen dominant Persounegrupp decidéiert huet, dass Frae sou auszegesinn hunn an doraus Profit geschlo huet. Also dat ass déi eng Säit. An déi aner Säit ass natierlech esou ganz krass déi Froen, okay, fir wien gi Ressourcen dohinner gestallt? An do kann een zum Beispill un d'Aidskris denken, wou et einfach Jo, decidéiert ginn ass, et ass net profitabel genuch fir Medikamenter ze entwéckelen fir déi puer Schwuler do, also mä mer dat elo net, oder beziehungsweise mir hunn se dann entwéckelt an dann war et ze deier fir dat wierklech ze produzéieren oder grouss auszeginn. An déi Prioritéiten, déi si jo dann ëmmer e bësse sou verwoben a ween ass wéi héich an enger Gesellschaft ugesinn a wien gëtt quasi als produktiivt Member vun der Gesellschaft ugesinn. Produktiv net nëmmen am Sënn vu wee geet schaffen, mee och produktiv am Sënn vun, ween reproduzéiert d'Gesellschaft oder ween suergt fir Kanner an esou weider. An och esou, ween ass dann fir eis Vollekswirtschaft, wann een dat Wuert wëll benotzen, produktiv, dat gesäit ee lo an enker esou e bëssen an deem, wat den Trump-Regime gemeet huet, andeem se hir Entwécklungshëllefprogrammer gestoppt hunn, wou einfach am Moment all Dag Leit stierwen, déi net misste stierwen, well se, jo, och einfach Aids-Medikamenter net kréien an dee selwechte Kontrollmechanismus oder en ähnleche Kontrollmechanismus iwwer d'Fro vun der vun der Reproduktioun am Sënn vu Kanner produzéieren, net an deem anere Sënn, ass einfach och d'Fro vu ween, wee kritt wat fir Contraceptives, also Verhütungsmëttelen zur Verfügung gestallt? Wéi deier sinn déi? Wee kritt se verschriwwen? Ween huet Zougang zu zu Ofdreiwung? Dat si jo alles Froen, déi ee sech quasi just am Kapitalismus muss stellen. Also wann een ee Wirtschaftssystem sech géif ausdenken, dee méi op Solidaritéit zwëschent de Leit géif baséieren a manner op Konkurrenz, da wieren dat jo warscheinlech Froen, déi sech einfach net géife stellen, well et einfach ganz normal wier, datt déi Saachen fir näischt wieren, wat bei de Verhütungsmëttelen zu Lëtzebuerg jo zum Gléck mëttlerweil endlech de Fall ass, datt een dofir neméi muss bezuelen, mannst fir déi meeschte Saachen net. Sinn d'Kondomer dovun am Fong iwwerholl? Also bei de Kondomer ass et esou, datt se net, datt s du elo net kanns iergendwou higoen an eng Apdikt oder esou an soen, ech hätt gär gratis Kondomer, mee et gëtt Associatiounen, wou s de da gratis kriss. Also dat ass, mengen ech, déi Léisung, déi se sech dofir ausgeduecht hunn. Wat natierlech e bëssen iergendwéi komesch ass, well et ass esou dat, wat deene meeschte Leit am geleefegsten ass, wou och Leit mat Penis kënnen, an domadder virun allem cis-Männer, och kënnen Verantwortung iwwerhuelen. An t'ass virun allem dat eenzegt wat verlässeg géint déi meeschten sexuell iwwerdrobar Krankheeten schützt. Ganz genau.
Jo, also och emmer eng kleng Fro vu Kapitalismus wahrscheinlech, well dat anert, dat gëllt alles iergendwéi als Medizin an de Kondom, deen ass e Produit an dofir muss dee kënne weider verkaaft ginn. An jo, dobäi muss een och soen, dass Méi wéi Sex bis haut nach ëmmer déi eenzeg Associatioun ass, déi gratis Leckdicher am Land verdeelt. An esouguer d'Croix Rouge mat hirer HIV-Berodung hu keng gratis Leckdicher zur Verfügung, obwuel HIV och kann iwwer analen an och vaginalen Oralsex iwwerdroe ginn. Ech fannen Dir hutt lo schonn eppes ugeschwat, wat fir mech, éiert ech mech domadder beschäftegt hunn, am Fong guer net esou obvious war, nämlech datt de Kapitalismus oder oder egal wéi een ekonomesche System am Fong e groussen Afloss op eist privat Liewen huet an eben och op eist intimt Liewen oder an eist Sexliewen. Well fir mech war Sex am Fong ëmmer eppes, wat just privat tëschent zwee oder ebe méi Mënsche geschitt An ech hunn, wou ech ugefaangen hunn doriwwer ze léieren, och schwéier fonnt mir virzestellen, datt do nach Aflëss vu bausse sollen am Spill sinn, well Sex eben ëmmer als sou eng intim Saach verstane gëtt. An da kléngt et komesch, datt sou eppes Ëffentleches wéi en ökonomesche System soll do en Afloss hunn. Mee jo, wann dee System awer stabil an eiser Gesellschaft verankert ass, ähm, dann huet en immens vill Kontroll driwwer, wéi, wéi d'Leit sech selwer an och hir Roll an der Gesellschaft verstinn a wéi se d'Welt ronderëm sech och verstinn. Genau, an da gëtt et jo och, wéi de Joël scho sot, eng bestëmmten Aart vu Persoun, déi am beschten an deem System funktionéiert an deen och am beschten oprechterhale kann, an déi ginn dann eebe privilegéiert.
Jo, an de Joël hat et jo och elo schonn ugeschwat, dee Punkt vu Leeschtung, wéi Sex eeben op villen Ebene fonctionnéiert. Also ech mengen, datt et do zum Beispill déi eng Ebene gëtt vu Sex a Sexualitéit als eppes, wat geleescht muss ginn, dat heescht eppes, wou een och manner oder méi gutt performe kann a wat dann och bewäert ka ginn a wou een halt einfach ofliwwere muss. An och wann dat net mäi Wee ass, fir Sex ze hu, weess ech awer och, doduerch datt ech mat Leit schwätzen, datt dat awer nach eppes ass wat zimlech wäit verbreet ass, datt Sex manner als, jo, eppes mateneen ass, wou alles wat ee wëll geet, mee éischter als sou no engem Skript, wou een halt op deem Skript bewäert gëtt, wat dann och ganz kloer vun anere Saachen ofhänkt. Zum Beispill heterosexuell Skripter si vläit net esou wéi homosexuell Skripter, mee déi Idee vu Leeschtung ass awer a ville Leit présent. Mee dann hat de Joël awer och schonn ugeschwat, sou dat Thema Reproduktioun a Leeschtung an deem Sënn. An do fannen ech sou déi feministesch-marxistesch Analysen immens interessant, vu datt, déi nuklear Famill, also d'Kärfamill vu Mann, Fra an dann zwee bis x-Kanner, deemno wat d'Norm ass, immens interessant, well dat am Fong als, ja, e kapitalistescht Konstrukt da gekuckt gëtt, wou am Fong d'Fra dem Mann de Réck fräi hält, fir Lounaarbecht ze verriichten a fir kënnen e produktive Member vun der Ekonomie ze sinn. An alles, wat Care-Aarbecht ass, zum Beispill Kannererzéiung, Haushalt, gëtt dann onbezuelt vun de Frae verricht an de Mann kënnt halt dann dofir fir all dat Finanziellt op. An an der Kärfamill kënnen dann och Kanner grouss sinn. An et gëtt do e mega interessant Buch, vun deem ech Iech den Titel erëmsichen an an d'Shownotes setzen, wat sech mat den amerikanesche Rietse beschäftegt, ech mengen, et ass 2018 publizéiert ginn, a wat sech halt och domat beschäftegt, firwat dass et mega vill grouss Industrieller ginn, déi ultra-homo an transphob sinn. Natierlech net nëmmen. Anerersäits gesäit een och, dass Silicon Valley zum Beispill méi séier. Sech dréit wéi e Fändelchen am Wand, mee dass mega vill Industrieller och heiansdo ultra krass homo an transphob sinn, well hei déi ganz Liewensgestaltungsweise vu queere Mënschen deem Bild vun der produktiver Kärfamill widderspriechen. well zum Beispill queer Mënsche sech vill manner oft fortpflanzen oder an alternative Liewensmodeller liewen an halt net esou gutt produktiv Membere vun der Gesellschaft ëmmer sinn. Jo, also do gëtt et jo och Bicher, bon, ech hunn der elo schonn direkt zwee, déi ech giff ernimmen an och an d'Shownotes stellen, déi spéit net gelies hunn, mee vläicht Menschen iergendwann eng Kéier, ass dat engt ass Sexual Hegenommy vum Christopher Citti, deen ënnersicht huet vum Ufank vum Kapitalismus an italienesche Stadtstaaten bis halt zu haut, wéi sech dat wat dann Sodomie genannt ginn ass, also virun allem Sex zwëschen Zwee Männer, wéi dat benotzt ginn ass, fir Leit auszegrenzen oder halt och net, beziehungsweise fir Leit unzeschwärzen, a wat dat Ganzt mat halt dem Kapitalismus a Klass ze dinn huet, wou och dann esou déi Froen opkomm sinn ënner verschiddenen Marxist, innen, Kann een zum Beispill soen, dat Homosexueller eng eege Klass sinn? am Kapitalismus oder ob hir Ausgrenzung sou funktionéiert, wéi d'Marxist, innen halt d'Klassesystem verstinn. Also dat schéngt mer ganz interessant ze sinn. Ech kann iech dozou och e Podcast verlinken, deen ech leider nach net ganz gelauschtert hunn, mee ech hunn ugefang domadder an dat huet mer zimmlech interessant geschéngt. An dat zweet Buch, dat hunn ech net gelies, mee dat huet d'Ella gelies an do geet et dorëms, wéi sou Fraen am Sozialismus bessere Sex gehat sollen hunn. Stëmmt dat dann? Dat ass scho ganz laang hier, datt ech dat Buch gelies hunn. Wann ech mech richteg erënneren, war dat zentraalt Argument vun deem Buch, datt ënnert sozialisteschen Gesellschaften, doduerch datt ebe méi en méi ausgebautene System vu soziale Sécherheetsleeschtungen do war, Fraen net op aner Leit ugewise waren, fir sech d'Liewen ze finanzéieren an doduerjer vill méi Autonomie haten am grousse Ganzen, mee och eben dodriwwer, wéi e Sex se hunn, mat weem se Sex hunn a wéi vill Sex se och hunn. Voilà, an dass dat sech esou dann eben ganz positiv drop ausgewierkt huet, dass Fraen hir Sexualitéit esou ausliewe kënnen, wéi se wëllen. Jo, ech fannen dat schonn en interessant Argument. Och well Kapitalismus jo och aner Herrschaftsstrukturen ënnerstëtzt oder datt aner Herrschaftsstrukturen och de Kapitalismus ënnerstëtzen. Also just well mer Kapitalismus stierzen, heescht net, datt Patriarchat automatesch fort ass, mee et wär awer scho mol e Schrëtt an déi richteg Richtung. Mee dofir, jo, ech fannen dat e mega interessant Thema, sou. Wat hänkt do am Fong alles drun? Dat ass jo net nëmmen dat Monetäert, mee do hänkt jo dann och nach ganz vill aner Saachen drun. Och wéi gesot, d'Kärfamill ënnerstëtzt déi traditionell Rolleverdeelung jo och mega, etc. Etc. Etc.
Ech hu eng Fro, wou ech keng Äntwert drop hunn. Vläicht wësst Dir eppes oder vläicht hutt Der eng Meenung. Mengt Dir, dat Leit haut an enger kapitalistescher Gesellschaft, déi awer dorop baut, oder dorop ausgeriicht ass, datt béid Partner, innen, wa mer elo vun enger Hetero-Koppel ausginn, schaffe ginn, mengt Der, d'Leit hätte méi schlechte Sex oder bessere Sex? Well also mäin Géigenargument wier, datt haut awer vläicht einfach e bësse méi Awareness do ass, wéi Sex kann oflafen a wéi ee sech kann e bësse vun deenen Idéeën, déi laang Zäit esou virgeherrscht hunn, emanzipéieren.
Also ech perséinlech denken, datt et komplex ass an där Hinsicht, datt et meng ech do zwou, zwou Stréimunge ginn, déi bëssi géintenee ginn. An deem Sënn, datt also an der traditioneller Rolleverdeelung, Fra hat een Job, Mann hat een Job, si maache béid hiert an da fanne se sech erëm. An ech denken, datt fir hir Standarden, datt vill Frae warscheinlech vu sech gesot hätten, datt hir Sexualitéit ganz ok war. muss een och soen, datt zum Beispill wann ech mat eelere Leit schwätzen oder och liesen, wat eeler Leit sou dovun halen, datt wat mir hautdesdaags als grenziwwerschreidend Verhale benennen a kritiséieren an net ok fannen, datt dat fir si einfach ass, mee hö, dat ass dach mega normal, mir hunn domat kee Problem. Dat geet da vun oh krass, ok, bei eis ass dat normal bis hin zu dir Jonker féiert eng op, wéinst iech egal näischt, deemno mat weem ee schwätzt. Jo, an dass mer hautdesdaags, mengen ech, esou ganz vill Beweegung hunn a ganz vill Awareness hunn, ok, esou Fraen hunn, Frae kann och eppes zoustoe beim Sex an net nëmmen op de Réck leeën a Beenbreet. Dat kann een natierlech maachen, wann een dat gär hätt, mee ech mengen, dat war laang Zäit dat eenzeg Bild vu weiblecher Sexualitéit. An dass anerersäits vill Fraen, grad an heterosexuelle Bezéiungen, hautdesdaags Sou vill méi Jobs hunn, also och wann ech meng Mamm kucken, meng Mamm ass Vollzäit schaffe gaang, meng Mamm huet den Haushalt geschmass a meng Mamm huet sech ëm d'Kannererzéiung gekëmmert a mäi Papp hat een Job. Bon, et muss een och elo fir meng Papp, mäi Papp huet immens vill geschafft, mä e Papp ass awer no der Aarbecht heem komm, huet d'Féiss op d'Couche geluecht an huet gesot, Oh, ech hunn haut sou haart geschafft, ech brauch lo eng Paus. Ech mierken dat och einfach bei Fraen a mengem Ëmfeld, dass ech gesinn, dass. esou bei Fraen ëm déi 30 bis 40, datt et do och einfach e grousse Generatiounen-Ënnerscheed gëtt, zum Beispill zu mengen Elteren, datt d'Männer zwar, also wa se mat Männer bestutt sinn an och mat mat Männer Kanner hunn, datt d'Männer zwar vill besser Päpp sinn wéi esou déi Genera déi Generatioune virdrun, also datt se immens iwwol involvéiert sinn an datt se nieft hirem Vollzäit bezuelten Job och immens vill Erzéiungsaarbecht an Aarbecht fir d'Kanner iwwerhuelen. an sech dat esou fifty-fifty mat hire Frae méi oder manner deelen, an dass gläichzäiteg awer oft dee ganze Stot nach ëmmer immens un de Fraen hänke bleift, an dass och esou déi ganz mental load, dat heescht dat mentaalt Gewiicht vu fir jiddwereen déi ganz Zäit musse matzedenken an ze plangen an d'Organisatioun vum Stot ze féieren, dass dat och nach ëmmer mega vill un de Fraen hänke bleift, grad an heterosexuelle Koppele mat Kanner, well d'Zäit natierlech och knapp ass. An dass dat sech och mega drop auswierkt, wéi déi Fraen a mengem Ëmfeld hir Männer gesinn, well se einfach oft genervt sinn a sech denken, mee putain, firwat loossen ech mir dat bidden, ech sinn dach feministesch an emanzipéiert, a gläichzäiteg se awer och net déi Energie a Kraaft hu fir déi ganz Zäit hire Männer hannendrun ze lafen, dass se hei solle maachen an do solle maachen, well se och einfach ganz genau wëssen, dass wa se froen, hey, kanns du wann ech schief spullen, dass se dann dräimol mussen hannendru lafen, fir dass dat da geschitt an dass et do awer. e groussen Afloss op hir Sexualitéit huet, an deem Sënn, dass se dann och einfach oft frustréiert sinn a kee Bock hunn dorop, dass se, dass hire Mann zwar och e Papp ass, mee awer trotzdem nach heiansdo dat véiert oder fënneft oder drëtt Kand ass, no deem se sech am Stot musse këmmeren. An dass dat halt schonn en negativen Afloss op hiert Bedierfnis an op hir Loscht no hirem Mann huet. Jo do gëtt jo och immens vill feministesch Literatur driwwer, iwwer d'Double Shift an d'Triple Shift an de Mental Load wéi s du jo och scho soos. An ech fannen dat deit dann och op sou bësse méi esou einfache Punkt hin wéi Kapitalismus eist Sexliewen beaflosst, dass eben duerch déi ganz Aarbecht an ëmmer méi Aarbecht eben déi vun eis verlaangt gëtt gi mer immens midd a mir hunn och keng Zäit fir eis sozial Kontakter ze pfleegen an eis ëm eis selwer ze këmmeren. An dat Ganzt ass jo dann nach eng Kéier méi verstäerkt, wann een esou vill Care-Aarbecht leeschte muss an esou vill Haushaltsaarbecht, wéi s de scho sos. Dat do ass jo dann ongeféier dat, wat ee kinnt Heterokapitalismus nennen, deen halt einfach op där Hetero-Kärfamill baséiert an dorobber fousst an se och brauch fir kënnen weider ze bestoen an alles dat wat mer grad sou geschwat hunn aus der Lëns vum Sexuellen, dat kann ee jo och aus anere Lënse kucken. Also ech mengen net dat et de Leit onbedéngt vill besser geet am Moment wéi virdrun an ech mengen dat dat och einfach domadder ze dinn huet dat mer all einfach wéi s du soss Ella méi schaffe musse goen, méi midd sinn an dann och nach méi schlechte Sex hunn Also dat ass jo kee Wonner, datt d'Leit frustréiert sinn. Mee da komm mir kucken eis emol d'Alternativ zum Heterokapitalismus un. Dat wier jo da kloererweis den Homokapitalismus, well mir wësse jo all, et gëtt keng Alternativ ausser déi do dann eeben. An do mierkt een och grad, datt de System e bësse bröckelt. Also engersäits esou déi Beobachtung déi een jo ëmmer erëm ka maachen, dat sou Widderstandsbeweegungen am Kapitalismus ganz séier gefriess gi vum Kapitalismus an een dann seng eegen Subkultur bei H&M erëm verkaaft kritt als T-Shirt oder als Kap oder als Bändchen oder sou an An dësem Fall wieren dat dann mat Reebouen oder soss Pride Flags drop, mee et gëtt et jo och nach ganz vill, ganz vill aner Subkulturen, deenen dat esou gaangen ass. An wat mech do ëmmer erëm bëssen esou erstaunt, ass engersäits esou den, Also bei esou där Corporate Pride, iwwer déi mer mengen ech och schonn hei am Podcast vill geschwat hunn, ginn et jo esou zwou Beweegungen. Also déi eng ass esou quasi, ok, du kriss deng eege Kultur zeréckverkaaft an friss oder stirb. Also du keefs dat elo gefällegst an du gëss esou als gudden Client gesinn, deen, deen eppes soll kafen. Also dat huet jo och den Ursprong gehat an deene schwule Koppelen, déi vill verdéngt hunn, keng Kanner haten an do, an domadder vill disposable income haten, déi se konnten ausginn. An iergendwann huet de Marketing vu grousse Firme sech geduecht, Ah jo, wa mer elo Enkem Joer e Mount laang Reebou op eise Logo maachen, da kafen déi eis Produiten nach léiwer an déi hu vill Suen. An dat déi aner Säit vun der Medail ass, dat Leit sech jo hu missen, virun allem an den USA, wou deng Gesondheetsversuergung oft dovunner ofhänkt, wat deng Firma ubitt, beziehungsweis wat d'Firma vun dengem. Partner ubitt. Dorop hu sech Leit missen organiséieren a misse soen, hei mir si queer a mir brauchen och Healthcare an eis Partner brauchen och Healthcare. Déi gëtt zwar vum Staat net unerkannt, eis Partnerschaft, mee mir brauchen trotzdeem Zougang zur medezinescher Versuergung, wannschtgelift mir si gutt Employéeën. An dat ass jo dann een Deel vu sech selwer organiséieren a vu Leit, déi fir hir Recht oder fir ökonomesch Virdeeler innerhalb vun hirer Firma gekämpft hunn, wat een jo iergendwéi och muss unerkennen als en Aarbechtskampf. Also do fannen ech dann oft e bëssen schwiereg dat esou pauschal ze verurteelen, dat et esou Pride Gruppen innerhalb vu Firme gëtt, well et einfach eng Geschicht gëtt déi ech interessant fannen. Mee anerersäits ass natierlech esou dat, jo, du kriss deng eege Subkultur verkaaft, fannen ech e bëssen. Scheisse. Jo, a grad wann dat dann als Progrès verkaaft gëtt, am Sënn vun, oh mäi Gott, mir mussen dat elo konsuméieren, well Firma X a Firma Y si elo mega progressiv a mir mussen dat ënnerstëtzen. An ech si esou, Nee, si net progressiv, si hunn einfach nëmme gecheckt, datt sech d'Verhältnisser fir queer Mënschen, virun allem fir, sorry, homosexuell Mënschen a virun allem fir homosexuell Männer immens verbessert hunn, virun allem déi finanziell Verhältnisser, an dass déi Mënsche elo Suen hunn an de Marché do ass, fir ze bespillen. A Firmen, esou companies are not your friends or allies, esou, déi sinn nëmmen dorop aus, fir Bales ze maachen. An ech muss och soen, éierlech gesot, dass ech mech do och an deem leschte Joer immens bestäerkt gefillt hunn, dass, Firmen an de States zum Beispill einfach immens séier Saachen zréckgezunn hunn. Ech mengen et war Walmart, déi hir Pride-Kollektioun zumindest a munche States guer net eréischt gestart huet oder gestoppt huet am Verkaf, well se einfach soten, jo, de State hei ass e bëssi ze republikanesch, dat kënnt net gutt un an dat kéint eis jo da schueden an da kéinte jo manner Leit bei eis kafen. Dobäi ass Walmart jo wierklech eng Firma vun enger Gréisst, déi et am Fong. néideg hätt. A gläichzäiteg fand ech dat och interessant, wéi Firmen och direkt dorop reagéieren. Also et kann ee jo soen, an de States ass dat jo och, well se soe jo, politescht Klima ass grad anti-trans. Mee ech mengen, datt et awer och ganz vill domat zesummenhänkt, datt an de States de Klima dono ausgesäit, datt queer Mënschen, virun allem trans Mënschen, immens u finanziellem Kapital wäerte verléieren. well einfach Antidiskriminéierungsgesetzer réckgängeg gemaach ginn an déi belafe sech, also déi lafe jo oft dorop zréck, datt den ekonomesche Status net kann dovun ofhängeg sinn. Dat ass jo am Fong de ganze Punkt vun Diskriminéierung, wat jo ëmmer iergendwéi op Klass a finanzielle Status zréckleeft oder finanziell Muecht oder, ja, Méiglechkeeten an wou ee lo einfach och gesäit, dass wahrscheinlech ville queere Mënschen et deemnächst finanziell manner gutt wäert goen an dass hire Marché u Leit, déi soen, oh mäi Gott, yay, ech si queer, ha, ech gi mer lo bei bei Firma xy e Reebok kafen, dass d'Zuel vun deene Leit einfach ofhuele wäert duerch deen neie politesche Klima a wat aus deem politesche Klima u Gesetzer a Policy a sou erauskënnt. An ech fannen, dass dat och einfach vill ze vill man an der ganzer Diskussioun ënnert deene ganze Schampesquiz virkënnt, dass Firmen dat net aus guddem Häerz maachen, wou een a kéint iergendwéi verstoe fir ze soen, yes, mir ënnerstëtzen dat, mee dass et hinnen einfach nëmme ganz schnöde ëm Profit geet. Jo, ech denken, datt mer wäerten am Juni gesinn, datt vill, vill manner Firmen, an den USA op d'mannst, beim Pride Month wäerte matmaachen. An si maachen dat jo elo schonn net an all Land. An do geet et, wéi s du gesot hues, net ëm Iwwerzeegungen, mee ëm Suen an ëm Zilgruppen.
Jo, grad wann ee kuckt, dass mega vill Firmen op hiren saudiarabeschen Accounts zum Beispill, si änneren an der ganzer westlecher Welt hire Logo zur zur Pride Flag fir de Juni, mee awer net zum Beispill a Saudiarabien oder op an anere Plaze vum der Welt, wou et am Fong nach vill méi néideg wier fir fir homosexuelle Rechter a queer Rechter ze kämpfen, well Leit nach literally kënnen ëmbruecht ginn, legal ëmbruecht ginn, well se queer sinn. An do bezéie mega vill Firmen dann awer keng Stellung. Op där onheemlech optimistescher Ausbléck op dat Joer, wat elo wäert kommen, an déi nächst puer Joren, déi leider wäerte kommen, ass da vläicht e gudde Moment, fir opzehalen, fir iech awer net zevill verzweifelen ze doen. Et gëtt natierlech tatsächlech Alternativen, déi ee sech kann ukucken, fir déi ee ka kämpfen an et mengen ech hëlleft och schonn einfach sech e bësse mat där Matière ze beschäftegen. Mir hu elo scho vill Bicher Genannt. Ween lo wëll bëssen esou eng Utopie liesen, déi ass mir nach agefall, dat liesen ech grad, dat ass vum Ursula K. Le Guin, The Dispossessed. Do geet et ëm e kapitalisteschen an en anarchistesche Planéit an do ass de Sex och ganz anescht op deenen zwee Planéiten. Also ech wollt elo net zevill spoileren, dofir hunn ech elo näischt dovunner gezielt wärend der Episod, mee dat ass esou mäin Liestipp fir iech, fir iech och bësse mat Utopië kënnen auserneen ze setzen, wéi et da kinnt anescht sinn. An domadder denken ech si mer um Schluss ukomm an da soen ech iech Merci Ella, Merci Robin fir déi interessant Diskussioun. An eisen Nolauschtererinnen och villmools Merci fir d'Nolauschteren. Drénkt genuch a verzweifelt net. A schalt elo nach net of, well et kënnt elo nämlech nach eng Rubrik vum Eli. A mir héieren eis dann an zwou Woche rëm. Äddi! Äddi!
Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Wéi weess ech ob ech monogam oder net monogam sinn? Éier mer eis als Mënschen niddergelooss hunn, Eegentum haten a Landwirtschaft bedriwwen hunn, war d'Net-Monogamie déi Haaptbezéiungsform. Mir hunn a Gruppe gelieft, haten eng Hierarchie, déi op Dominanz opgebaut war, si joen an sammele gaang an hate warscheinlech vill Orgien. D'Konsequenze vun dësen Orgien hu mer zesumme gedroen an et war warscheinlech ontypesch, sech just zu zwee Erwuessener ëm d'Kanner ze këmmeren. Eis Kierpere sinn nach ëmmer un dëse Liewensstil ugepasst, Persoune mat Uterus kënnen zimmlech séier noeneen schwanger ginn an dës Schwangerschaften ausdroen. Persoune mat Klitoris kënne laang Sex hunn an ëmmer rëm zum Orgasmus kommen. Esou kann ee méiglechst vill Sperma sammelen. De Penis ass sou geformt, dass en beim Rauszéien de Sperma vun der Persoun virdrun mat rauszitt, fir sou seng genetesch Chancen ze erhéijen. An dann ass d'Relioun komm, déi eis sot, mer sollen nuklear Famille grënnen, an de Kapitalismus, deen eis dozou motivéiert huet, Besëtz ze sammelen an dësen ze verteidegen. Mat dësen Ännerungen ass d'Monogamie opkomm. Mee wat passt besser zu mir? Wat hunn ech vläicht ugeholl, well et de Standard ass? A wéi kann ech erausfannen, wat ech wierklech wëll? Dorëm geet et an dëser Rubrik. Wëssen, wat zu engem passt, hëlleft besser, méi fräi a méi erfëllte Bezéiungen ze féieren. Andeems ee sech besser kennt, kann een och méi ethesch daten. Andeems ee vu vir eran éierlech mat deenen anere Persounen ass. Fir dass jiddereen weess, wat en erwaart, wat ee brauch, wéi eng Schwieregkeeten opkomme kéinten a wéi een zesummen oder jidderee fir sech dorun schaffe kéint. Dëst féiert zu méi zefriddenen a méi laange Bezéiungen. Fir dech an deng Bezéiungsstruktur besser kennenzeléieren, kënnen dës Froen hëllefen. Am beschten du schreifs der se op an hëls der e bëssen Zäit fir an dech eranzefillen an ze iwwerleeën, wat sech fir dech am beschten ufillt An wat am noosten dorun ru kënnt, wéis de der däin Bezéiungsliewen virstelle kéins. Wann s du un emotional an kierperlech Intimitéit denks, wat spiert sech am beschten un? Gëtt d'Idee eng Partnerpersoun ze hunn, mat där s de dat exklusiv deele kanns, Sécherheet a Rou? Oder géings de der méi Persoune wënschen, déi der verschidde Saache ginn an deenen s du op deng Aart a Weis no kanns sinn? Wéi spiert et sech un, der virzestellen, dës Intimitéit mat méi Persounen ze deelen? Wéi spiert et sech un ze wëssen, dass Partnerpersounen hir kierperlech an emotional Intimitéit och nach mat aneren deelen an net just mat dir? Wéi eng Gefiller kommen dobäi op? Sinn dat Gefiller, un deenen s de schaffe wéils, oder sinn et Gefiller, déi der ze grouss a komplizéiert schéngen? Bréngt et Freed oder Angscht, Spannung oder Trauer? Wann s du deng Bezéiungsmusteren analyséiers, tendéiers de éischter zu méi déiwe Bezéiungen zu méi Persounen oder zu enger Persoun? Wéi einfach fält et der ze vertrauen an dech aneren opzemaachen? Wat brauchs de dofir? Deels du gär oder hues de léiwer Persounen ganz fir dech? Wéi einfach fält et der, op Leit zouzegoen? An ass dat eppes, wat s de entwéckele wéilts? Wat ass der méi wichteg, Stabilitéit an Routine oder ëmmer nei Erfarungen, Spannung an Ofwiesslung? Wéi kanns de déi Saachen an däi Liewe kréien? Wéi wichteg sinn do Bezéiungen a sexuell Erfarungen? Wéi gutt kommunizéiers du? Wéi einfach fält et der deng Bedürfnisser ze soen a Grenzen ze setzen an ze respektéieren? Wann s du der däi Liewe virstells, wéi géing eng ideal Bezéiung ausgesinn? Wéi wichteg ass et der, kënne mat Persoune vu méi wéi engem Gender ze sinn, déi op verschidden Aart a Weise queer sinn? Wéi wichteg ass et der, dech kënne fräi auszedrécken an deng Gender a sexuell Identitéit auszeliewen? Wéi stees du zu Gruppesex, zu Kink-Events, BDSM oder soss Plazen, wou méi Leit openeen treffen, fir sexuell Erfarungen ze hunn? An zu sexuellen Erfarungen zu dräi? Wanns du un Net-Monogamie denks oder doriwwer héiers, ass dat eppes wats de wëlls? Wanns de un Exklusivitéit denks, ass et eppes wats de wëlls oder eppes wat vun dir erwaart gëtt? Wanns de deng Partnerpersoun mat enger anerer Persoun virstells, wéi fillt dat sech un? Fills du dech gefaangen, wann s du u Monogamie denks? Komme Gefiller vu Scham oder Schold op? Wéi eng Ofmaachunge kéinten der Sécherheet ginn? Elo sou spontan, wann s de déi Froen héiers, wat fillt sech richteg un? Et ass och ok, net ze wëssen a virwëtzeg ze sinn. Et kann een ëmmer mol eppes ausprobéieren. De Risiko besteet natierlech, dass, wann et dann passt, een net méi zeréck wëll. Et ass och net ëmmer einfach an net Monogamie kann Bindungstraumaen an Onsécherheeten opbréngen. Da kann ee fir sech entscheeden, ob een dorunner schaffe wëll oder ob dëst ze vill gëtt. Et ginn och vill Bicher zu dësem Thema a Stammdëscher mat Persounen, déi hir Erfarungen hunn an engem hëllefe kënnen, dës Themen ze navigéieren. Och eng Therapeut, in kann hëllefen, un verschiddenen Themen ze schaffen. Wéi ee seng Bezéiunge féiert, ass jidderengem seng Entscheedung. Dëst ka sech och entwéckelen a mat der Zäit änneren. Am Endeffekt muss et fir dech Sënn maachen an eppes sinn, woumat s du zefridde liewe kanns. Dat ass net ëmmer einfach ze wëssen, mee dee Fräiraum ze hunn, kann och spannend sinn.